Aḥeq win irǧan yuyes, am nekk mazal yettwala-t. Ttaruɣ-d awal si tmes, ddreɣ seddaw leɛnaya-s, ḥegguɣ si tmezzarin-s, di tmedya-s tiwafila-s. Tefam wagi d asefru i d-qqareɣ yagi kem ad d-awiɣ tallit tiwafila-s d usefru i d-yura.

D inuba. D wakan i tḥemmleḍ, ama iyi-d awiɣ aɣesfan. Ruḥ a wayen tebɣiḍ, awi-d inuba-agi.
Ttaruɣ-ak tiwriqin s isekkilen n tirgin di tmessi-w tufiḍ talwit d leḥmala-w i d-ifessin s yitim iqwin yis-s uriɣ acḥal d targit anef i medden ad sserwin ur yi-kkisen ur d iyi-fkin Rebbi lexbar yettaweḍ-it.

Rẓeget tmeddurt aki, nɛac i wumi i kulci yeqleɣ d tandemmit, ur tettdum fell-aɣ temẓi, yettbeddil kulci gar ṣṣbeḥ ak d tmeddit, ula d leḥbab akk agi d iṭij n ssḥari win d-ifkan udem-is yetti. Tilufa ttemzuɣarent, d aḍu i yi-srekbent uyseɣ ma yi-d-tehher tafat, la ttruḥunt ttuɣalent, d azeṭṭa i ggarent, rruḥ yal ass yettmettat, Ur ǧǧint deg-i ay afent ɣer lḥedd i ssawḍent, Rebbi lexbar-iw yeẓra-t. Nɛac tudert nettekliɣ, nuɣ mačči i feddiɣ, Rebbi d anagi yeẓra. Tasa-w igzem i tt-ssiɣ, kal turiḍ acciɣ, deg-i ur yettqir ara. Greɣ di lawan umsiɣ, afurk-iw d ucliɣ, ḥṣiɣ ur ḥelluɣ ara. D iɣeblan i yi-d-iṣuḥḥen, d widak i yi-srebḥen di tmura mechuṛ yisem-iw. Yal lmeḥna d-iṛuḥen, tegzem d-icriḥen, yečča lɛebd seg uksum-iw, d lmektub i d-iserḥen, i t-id-qerriḥen ufant-d abrid s iri. Mi qqimeɣ ad d-ttxayaleɣ ussan i d-ɛaceɣ, yal iḍ ttɛawadeɣ-asen-d. Ɣas kfan fell-i ttɛeddin, yal awal yezrin ittbedda-yi-d gar wallen, Amtan deg wul d tigusa, ulac din tuksa, ma d ṣiɣa yis-m temmen. A ddunit a lḥebs amcum i d-ẓerben lehmum tefkiḍ lǧehd i lɛaṣi, ma d aɛerḍi yessusum ul-is yessuddum yegguma ad yennefsusi, fell-as i d-yeɣlin d ahdum iḥerm asennum taḍsa deg wudem-is texsi. D asefru i d-ittmektin amzun d tibratin tibeddurant d malaykat, imeslayen i d-iɣellin ger leḥyuḍ yezzin cban d yindamat kat, si rruḥ-iw i d-ttawin beṭṭu-nni d aɛwin mi ttwaruɣ di lqafyat. Tezeggireḍ-d ay imeṭṭi Wamma awal segmi yetqel ugiɣez zebruɣ, yessefra-d s yiẓri acḥal leḥmali, lebḥer yezga dima iluɣ, yuɣal wul d lekwani, asɣar d acetki, anwa asefru deg ur d-ruɣ? La ttaruɣ ɛeddan leɛwam, ssmax-iw d ṭṭlam, ad yili Rebbi d wul-iw, Di lmux-iw bniɣ axxam, lsas d leqlam, yesduri deg imeslayen-iw, ay aḍu ihuzen iɣunam, zzuz d ileɣman, ad tt-refden yitbiren-iw. Jamila n Tferka tuḍen, tuḍen aṭas n waguren, ur tettess ur tettess, ttɣiman ar tama-ines nwan ad temmet, netta izdeɣ-itt, ikcem-itt waṭṭan-agi n tmedyazt. S cchur, ahat wissen ma ttamnem, ma tuɣem-d ammud-ines, ammud-ines llan dagi, nekk i d-yuran la préface-agi fell-as, nniɣ-d, ḥkiɣ-d am akken d acu i ssneɣ deg Jamila n Tferka, s cchur ur tečči ur teswi siwa un jus, un jus d'orange toutes les vingt-quatre heures, ur yenqis ara ugramme deg uksum-is. Smeɛun a Rebbi akken i qqaren akken i teṭṭef aksum-ik. Ttrajunt, ttrajunt melmi ara temmet. Yewwa seg ussan a Rebbi, tenna-yas awit-iyi-d tiferkit, tawriqt d ukeryun, rran ça plat ventre, il a griffonné son premier poème, tura-d, Wacem tira.

tuɣal ittuɣal-itt-id rruḥ et respirer la vie. Six mois après, deg mi ixdem itqerra isefra-ines, cchur cchur après tsegga-yi tabrat tenna-yi-d aql-i nekreɣ, ḥliɣ, beddeɣ, tekker teqdec-iyi warraw-is, tsegga-yi warraw-is, trid-iyi warraw-is. Seg yimiren, nettat tettaru Mazal-itt akka tebded teḥla, ɣas aṭan i tt-ikecmen, i tt-izedɣen, iɛetteb-itt aṭas. Ayagi teqqar akka Ǧamila n Tferka, mačči seg yiman-is ur tukksan ara, lukan ad taf ur teḥbes teqrar isefra, maca tettunefk-as tmedyazt, tekcem-itt tmedyazt, à l'instar de Si Muḥend Umḥend. Am wakken i yella Si Muḥend Umḥend. D tumekkazt n Bgayet. Ass-agi ad taf Jamila zdat-wen, ɣef Cariɛ Iɛennuṣ. Kunti, kunwi yellan da, d zzher-a meqqren i tesɛam imi d-mlalem, imi d-mlalem Jamila d Tferka. Ass-agi, lukan ay d-yerr, ad uɣaleɣ ar deffir, ad d-mlileɣ Si Muḥend U Mḥend, ad fkeɣ ayen ɛzizen fell-i, ad fkeɣ ad t-zzenzeɣ. Awi-d kan ad mlileɣ Si Muḥend U Mḥend. Azal n Ǧamila n Tferka aṭas ur t-issinen ara. Tamedyazt n Ǧamila n Tferka aṭas ur tt-issinen ara. Nniɣ-t-id dagi, Ǧamila mačči ad teddem akeryun tferk-it, ad tettxemmim iwakken ad d-taru asefru-ines. Ǧamila n Tferka ittruḥ-d akka spontanément, comme une source intarissable, u tamedyazt-is ḥlawet. Tamdilt-is ulac d acu ara tekseḍ deg-s. Nekk bɣiɣ ad am-d-iniɣ, d kemm i ixeddmen tamedyazt neɣ tettarguḍ tamedyazt?
Ssefrayeɣ ula di targit.
Ssefrayeɣ di targit. Ihi wala, dagi zdat wenǧamel n tferka tefra n tugniwin i s-xedmeɣ deg At Yimɣur deg uxxam-is, deg At Agexxam deg Delt n Dda Lmulud At Mɛemmer, Win yebɣan ad yessin Ǧamil, tferka tamdilt n tferka ammuden yessewjden dagi di Tizi Uzzu deg At Imɣur. Di Fransa ad wejden ussan i d-iteddun. Kunwi, vous pouvez en profiter acheter le recueil de Ǧamila n tferka, tefka iman-is isem n tferka. Iman-is tferka c'est une association i d-xedmeɣ nekkini.